Wel, siwr i chi gyd, a chroeso i tynfa Clwb Clonc mis Medi. Uh, mae spel bach wedi mynd ers i chi weld y dynfa diwetha. Mae tymor yr haf wedi bod a i ni nawr wrthi'n paratoi ar gyfer rhifin mis Medi, papur bro Clonc. A mae'n golygu wrth gwrs bod uh, aelodaeth newydd o Glwb Clonc gyda ni, yym bod 'na dou, dri mis o gyfle wedi bod i bobl i ymuno, ail ymuno, yym trefnu archeb banc ac yn y blaen, ac yym heddi o'dd y dwrnod mae'n debyg pan o'dd yy y rhife yn cael eu cyfri a'i ysgrifennu yn y llyfr. Nawr i chi'n abod Mary, ysgrifenyddes yy Clonc a Nia ein trysorydd ni, wel ma' 'na wyneb newydd 'da ni heno, sef Elliw.

I gwybod pwy y'n nhw, ni rhoi y cyfenw, yr enw ac pentre ar enw'r tŷ.
Wrth bob rhif wedyn? Ie. So ti'n gweitha i bod 'na 534 aelod i gael lenni. Oes.
Um,
da iawn, mae hwnna'n fwy nag arfer. Diolch Elliw. Uh, Ddo'n ni'n ôl ato ti yn y man nawr. Um, so, so, so mae'r gwerthiant wedi bod uh, Nia neu, neu Mary, so, so mae pethau i gymharu, chymod, mae'n anodd, ydych chi ddim wedi gallu mynd o di i di lenni i gasglu arian. Na, mae yr ymateb y bobl sydd allan ac sy'n prynu clonc wedi bod yn syfrdanol. Geson ni yym bron, fi'n credu na 26 archeb banc newydd, a ma' hwnna yn 'i hunan yn gweud cyfrole. Diolch i bawb am gefnogi, mae wedi bod yn yym bleser derbyn yr achebion banc yn y post. Yy ni 'di cael rhai hefyd yn talu arian, ond mae'r archeb banc yn meddwl lower llai o waith i ni yn y dyfodol na gobeithio bod nhw'n mynd i gofio hela'r arian yn y post. Mae'r achebion banc 'ma yn para Yym, gobeitho, bydde ma nhw'n iawn am blynydde, yndyfe? Ond yy ma rhai gweud yy ma'n clwb clonc ni mwy iachus na ma fe wedi bod eriod. A ma hynny'n meddwl bod na arian tu cefen gyda clonc yn helpu clonc i'r dyfodol gan bod ni'n dathlu 40 mlynedd yn ystod mis Chwefror. 2022 wrth gwrs. Ond ia, mae gethoch chi un siec mawr trwy'r drws gan un teulu arbennig. Be, beth ddigwyddodd fyny? Do, fe oedd um, un mygiad y ci eisiau prynu rhif ddi'r wyron i gyd, a erbyn bod y siec yn cyrraedd, yn cyrraedd ni fan hyn, oedd um, chwech o wyron wedi, wedi, wedi cael rhif Gyda a a'i un mab a'r dŷ ci a'r a'r a'r ddyn gi hefyd so gyda ni siec i gael wedi cyrraedd o 45 punt so ni yy so ni yn ddiolchgar iawn a os mae rhyw deulu arall eisiau wneud fel ni ma' c- dyma bob croeso i nhw wneud. Ie wel ma' ma' hwnna yn yn syniad da yndyw e? Y pum punt yr aelod i- yw yy aelodaeth Clwb Clonc wrth gwrs a cael yy tŷ ci am yn gi yn prynu uh, aelodaeth Clwb Clonc i bob oer a oeres. Um, Mae'n syniad hollol wych yn dweud ac yn chwyddo uh, coffre Clonc hefyd. Wrth gwrs.
Arbennig. Wel, di, gai ategu eich diolch chi de i bawb sydd wedi ymaelodi. Mae, mae hwnna'n wych o beth. Ond gyda chynnydd mewn aelodaeth, ma hwnna'n golygu cynnydd mewn gwobrau, yn dweud?
Ydy, i ni wedi um, meddwl bod ni'n uh, ni cynnig y lle gwobr o 5 pint ar y diwedd, cynnyddu'r wobr gyntaf i 30 pint fel y uh, wobr gyntaf. A wedyn dod, law, dod fel o'n i'n arfer 20, 15, tri wobr o ddeg a phum punt wedi mi eilio i orffen. Dyna ni, saith, saith gwobr, a hynny bob mis, neu... Ie, mae, mae hwnna nawr yn gan punt y mis i ateb yy 95 o'n i yn dalu o'r blaen, yn dyfe? Ac wrth gwrs, be fydd na un ychwanegol hefyd, yr un mowr yn mis erbyn y Nadolig ac ar ddiwedd y flwyddyn, pan ddaw un flwyddyn yy yn yy i ym mis Gorffennaf flwyddyn nesa. Reit, a Lliw, fi'n credu o'n i ati i dynnu'r rhifau. Wyt ti'n ti mynd i gyhoeddi enwau neu ti'n mynd i sgrifennu enwau lawr? Beth yw dy rôl? Ie, yeah, ydy. A Lliw sydd yn sgwennu nawr fan hyn. Oce, okay. dechreuwn ni de. Um, y wobr gyntaf o ddegbynt ar ugen, ydw i'n iawn fyny? Ie. Yeah. Oce, dyma'r dyma rhif aelodaeth cynta. Rhif 59. Lle? Lle? 59. A edrych yn ôl i cael 59.
Yn mynd i Glenys Davies o Lanybydder. Am gyfarchiadau, Glenys.
Yeah.
Mae'r ail wobr o 20 punt. Yeah. Prif 201.
Mynd i Parchedi Carys Hamilton y Ficerdy Cwman.
Dyna ni. Carys Hamilton y Ficerdy Cwman yn cael 20 punt. Llon gyfyrchiadau. A'r drydedd wobr yn mynd i'r rhif aelodaeth 300. 349. Dyna ni. Cei di go- coedda di nhw, ti'n ei gwell job na fi, Elliw.
David Lewis o Gwman.
Dafydd, Lewis. Dafydd!
Da iawn. Da iawn, Trenis, y ti wedi cael y deg pwynt ar ugen, ond mae e o well na cic yn dyn. Reit, cawn ni off te, lle wyt ti'n barod ar gyfer y rhif? Coedda di'r rhif i ni da, plis. 294.
Da iawn.
Bethan Jones o Gwman. O, mae Cwman yn neud i'n dda yma.

243. 200.
Cywir.
Gwilym Jenkins o Nebo ger Aberystwyth. O, da iawn. Llongyfarchiadau. A'r wobr ola o 5 wedyn te. Ar oed y lliw. 21. Ardderchog.
21. Mary Davies o Drefach.
Pwy, pwy o honno? Wigi! da iawn. Wel, bydd mae'n gyn gyffo roi arian iddi hunan nawr, so mae'n mynd i weithio hwnna mas. Na siŵr bod ti'n siŵr bod ti'n cadw llygad ar, ar, ar yr arian fyna, felly, wrth gofan bod, bod i ddim yn cael digon neu bod i'n cael gormod. Cadw lygad. Wel, na ni. Ath hwnna'n hwylus iawn, dyna'r gwobre de am y tynfa o'r flwyddyn newydd de o ran Clwb Clonc. Glenys, Carys, Dafydd, Bethan, Guto, Gwilym a Mary, llongyfarchiade. Da iawn wir. Reit, wel, 'na ni, am fis arall. Um, chymod, os oes na rhywun uh, yeah. wedi, wedi yeah, meddwl, o, o'n i wedi meddwl ymuno, o'n i wedi meddwl ymuno lenni, yeah. chymod, maen nhw wedi colli'r dynfa gyntaf, ond dyn nhw, ond mae'r ma gweddill ar ôl, beth dylen nhw'n gwneud nawr er mwyn ei siw bod ei enw nhw mewn yn yr het ar gyfer y tro nesaf? Ie, yeah. a mynd nhw i ddydanfon yr arian mlaen i ni, bydde fe'n gret. Na, gwych, gwych. Gret. Iawn. Oce. Okay. Reit, wel, diolch i chi'ch tair am eich gwaith. I elliw am ysgrifennu rhife o 1 i 534, pnawn 'ma, a wneud yn siŵr bod enwau pawb mewn ardderchog, ac i Mary a Nia hefyd am eich gwaith chi yn paratoi hyn i gyd am y flwyddyn sydd i ddod. Ardderchog. Diolch.
Ocê de. Iawn. Hwyl.